Dwi yn Ystyl y Faerau heddi, a dim ond tafliad carreg o Ddyfr Bont Hen Gamlas Cwm Tawe, mae ein tafarn y mis. Fel nifer o bentrefi a threfi dros Gymru, Mae'r nifer o dafarndai wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd. Ond, yma yn Ystalyfera, mae'r New Swan Hotel yn ffynnu o hyd dan reolaeth George a Shell. Croeso i'r New Swan Hotel! Georgia, ti sy'n rhedeg y dafarn yma. Ers faint ti wedi bod yn gweithio yma? Ydw i'n gweithio yma nawr am un blynedd. Um, roeddwn i'n athrawes cyn dwi'n gweithio'r yma. Waw. Yeah. Bach yn wahanol i gweithio fan hyn a gweithio um, mewn ysgol? Ie, yeah, mae'n tipyn bach yn debyg. Ti'n gorau rhoi row i rai o'r rhain fan hyn weithiau? weithiau, ie. Yeah. Yeah. A dwi'n gweld bod ti'n gwisgo laniad dysgu Cymraeg ers faint ti'n bod yn dysgu felly? Ie, yeah, pan oeddwn i'n athrawes, uh, es i ar cwrs dyfoethol yn y Prifysgol Abertawe. Mae fy wersi nawr yn siarad gyda'r customers yma. Lle gwell i ddysgu na mewn tafarn, dyfe? Ie, ie. Gracie, ti'n un o'r staff fan hyn, shwt fath o le yw e i weithio 'ma? O ma fe'n lle da i gwitho, ni gyd fel teulu mawr, ma fe'n grêt a ma fe rili yn good laff. Ie? A beth am y locals? Ti'n ca'l stick weithie off rhai o rein? Na, ma nw'n gyd yn iawn in fo' yn onest, they're all good, ma nw gyd fel teulu 'ma hefyd. A beth yw tafarn heb ffrindie a chwsmeried ffyddlon? Howsy, hwn yw'r local, ond be sy mor neis am y dafarn 'ma, ti'n meddwl? Jyst y pobol rili. A cwrw da hefyd, ond y pobl sy'n neud e. Lot o hwyl i gael ma. O, oh, sport, sport ma. Iechyd da! Kieran, ti sydd wedi dewis y tafarn yma fel tafarn y mis? Do fe, weles ni ar y Facebook a dodys i'r uh, enw lawr a Twel. Pam ti wedi dewis y dafar yma? Wel, o'n i wedi cael cwpl cyn mynd gytre, ond mae fe lle pwysig i'r cymuned a na pam dod i si fe lan. Mae wastad croeso mawr. Mae ddi wastad yn rhoi Dydd Plant mlaen, amser Halloween, amser Nadolig, amser Pasg nawr. Mae, mae wastad croeso mawr dy'r plant a'r cwn a dyna pam ni'n ddod yma. Ti wedi bod yn dod yma ers sawl blwyddyn? O, bod i 20 blynedd. A sut mae lle di newid? Ddim yn lot, rili. Mae um, lot o accommodation yn nawr oedd uh, ddim uh, o blaen. Sdim lot o dafarndai yn tyfu dyddiau yma, ond mae tipyn o waith adeiladu yn digwydd tu ol i fan hyn. Mae 20 ysfa Lloyd, yym, ond nawr mae deg arall gyda ni nawr. Mae lot o bobl isie dod i'r dafarn, ond aros drosodd hefyd. Ie, rydyn ni'n prysur iawn. Ti'n nabod pawb ma siŵr? Ydw, allai enwi pawb sydd miwn ma ar y ar y funed. Mae hwnna'n neis bod ti'n gallu dod mewn ma ar ol gwaith a a ma'r pentre i gyd ma. Wel ma pawb yn lleol, t'mo gyd y trades ma, ma popeth yn mynd mlan ma. T'mo' ma' pawb yn cwrdd yma diwedd yr wthnos a ma' fe'n dda. Mae llawer o fwyd, cwrw, entertainment ar y penwythnos, jyst lot o pethau yn digwydd yma. A fel dwi wastad wedi dweud, tafarn heb gân, tafarn heb galon. Codi off! Nid ein gofyn bywyd moethus Tair y byd, na'i berlau mân.